Hello, hello everybody. Today, nhasi uno tiri kuda kutaura pamusoro pemasigns of autism atinoti isusu muchishona symptom zviratidzo zviratidzo kana kuti masymptoms kana masigns eautism chinoita kuti zvinhu zvatinogona kuona zvinoratidzika zvinobudikira zvinotipa kuti tifunge kuti mm, uyu munhu uyu anogona kunge ane autism tobva taenda kune vezveutano tonotsvaga rubatsiro but isusu sevabereki kana kuti sevanhu vanochengeta uh, kana ari mwana kana kuti munhu mukuru sevanhu vanenge vakamukomberedza tisu tinogona kuona pane zvinhu zvinei zvaanoita zvinotiratidza mivhidhiyo yedu rakapfuura takataura isusu tikati autism inobudikidza mubehavior ndimo matinoona kuti ha uyu munhu uyu akasiyana nevamwe maitiro aanoita zvinhu zvake uyu munhu uyu akasiyana nevamwe the way yaanoresponda kune zvinoitika around anoratidza kuti iye ane marespondero ake akasiyana nevanhu vamwe vese vazhinji saka izvozvo ndozvanhasi zvatinoda kuti tidzikise igejo tombotarisa ndezviripiko zvinhu zvatinogona kuona zvinozoita kuti titi ah isusu tinofunga kuti hama yedu kana mwana wedu tinoda kuti vambonotariswa nana mazvikokota vaonekwe kuti havana here kondishini iyi inonzi autism nokuti vakange vaziva kuti vanayo kana kuti isusu sevanhu vanogara navo aidha munharaunda kana kuti vanovadzidzisa kuchikoro kana kuti tinoshanda navo zvinotibetsera because tichabva taziva kuti kana tichishanda navanhu ava tinoshanda navo sei saka zvinotipawo chenjedzo kana tikaziva tikagona kuziva zviratidzo tikagona kuziva masainzi eautism zvinotibetsera chose nekuti isusu tinobva tava informed kuti tizive kuti tinovabata zvakaita sei kana tichidhila navo tinodhila navo zvakaita sei kuitira kuti izvo ivowo zvivanakire nesuwo zvitinakire mukudlidzana kwatinenge tichiita navo saka chiratidzo chekutanga chandoda kutaura nezvacho ndechekuti inonzi eye contact yandiri kuita pakamera iyi yekuti kana uchiona vhidhiyo rino unobva wandiona kuti ndakatarisa directly into your eyes Vanhu vane autism research inoratidza iyo kuti vanoavoida eye contact vanoavoida eye contact zvokuti tinogona kuva mistake kuti vanhu vanonyara havadi kutarisana nevanhu kumeso izvo bodo tsvo haisi nyaya yekuti vanonyara itori nyaya yekutoti pfungwa dzavo hadzioni zvichimeka sense kuti vatitarise mumaziso edu saka vanoavoida vanotoavoida it all costs ukationa munhu ane autism vazhinji vacho vanoavoida eye contact so ndo chiratidzo chekutanga ichocho pane zvakawandisa zviratidzo zvacho ndichazama kukavhawo zvandinokwanisa kukavha muvhidhiyo rino iri chekutanga munhu ane autism chiratidzo chekuti uyu munhu anogona kunge ane autism anoavoida eye contact then chimwe chinhu chinoratidza kuti munhu uyu anogona kunge ane autism achirarama neautism ndechekuti anenge ane vanoti marepetitive behaviors aanoita zvekuti you cannot help you cannot ignore those ones you will definitely notice them even usiri munhu anoda kunyanya kuongorora behavior dzevamwe vanhu unotozozviona chete kuti ah uyu uyu ka uyu ane zvunhu zvaanoita zvaanoramba achidzokorora dzokorora ende kwaari zvimwe zvacho zvinenge zvichimupa comfort kana kuti zvinomupa yavanoti pachirungu soothing it calms him down calms her down saka anoramba achizviita pamwe pacho anozviita voluntarily kureva kuti anotodecida ndakuda kuzviita asi pamwe pacho anotongozviita even akavarayirwa marepetitive behaviors iwawo anoincluda kuti anenge achingorova maoko nani stop kana kuti akati gare gare orova maoko zvekuti pekutanga munogona kufunga kuti pane chaari kuomberera maoko but munotozonotisa with time kuti aa hapana kana chaari kuomberera maoko but ari kuramba achingodaro umwe anogona ku kwavanoti kugrinda mazino kuramba achitsenga mazino zvisingaperi achitsenga mazino ake achitsenga mazino ake zvekuti munotopedzisira makutozviona kuti ah, anongoti akati gare gare akutotsenga mazino ake akati gare gare ende akaira atanga kutsenga mazino haachamiri ndiwo mamwe maexamples iwawo evanoti marepetitive behavior anozviita zvisina kana reason kuti ari kuzviitirei ende kana achizviita anozviita repeatedly those are just a couple of examples yemarepetitive behaviors imwe yandinogona kupa handisi kuda futi kunyanya kukavha marepetitive ma, ma behaviors because ndoda kukavha zviratidzo zvakawanda saka imwe repetitive behavior ndeye kufamba yavanoti passing up and down unomuona achiita up and down nani stop up and down kana muri mumba up and down zvekuti kumuti gara pasi kana kukava muclassroom kuri kuchikoro kana paever building yamunenge iye unenge achingoda kuita up and down bhodhi yake remembe tati zviri kubva kufungwa saka bhodhi yake kana kuti pfungwa dzakaa dzemutenderi kugara kuita sit still panzvimbo imwe chete hazvigoni bvunguti fungwa dzake dziri kudii dziri kuti ngatifambe kufungwa ka ndokuinjini kwedu ndokunobva ndokunomekwa madecisions kuti tosimuka here toenda here kwatinoda kuenda kana kuti togara pasi saka fungwa dzinenge dzichiti simuka ufambe fambe kana kuti rova rova maoko zvisingaperi kana vamwe vanogona ku kurova maoko vachifamba at the same time uku vachigrinda futi mateeth at the same time so ju those are just a few of examples dzandasarudza kuti tishandise pamarepetitive behaviors then imwe uh, sign kana kuti chiratidzo chekuti tinogona kutarisa tigotoona kuti ah uyu munhu uyu anogona kunge ane autism ndechekuti munhu ane autism haadaire zita rake whether ari nani verbal kana kuti ane anotaura ane speech haarespondi kuzita rake kana kuti haarespondi kana achisheedzwa kutomuti nerisa akagara zvake apo apo anoita kunge asiri kukunzwai haatorespondi whether kuresponda by kudaira kuti muri kundisheedza here yesi ndanzwa kuti muri kundisheedza haadaire zita rake kana kungosimudza musoro kutarisa kune munhu anenge achimusheedza haaite izvozvo munhu ane kondishini inonzi autism ndo chimwe chiratidzo ichocho chekuti pachirungu vanoti unresponsive when you call their name they are unresponsive anoita kunge asina kuzvihwa kana imimi muchimusheedza then chimwe chinoteera chiratidzo chatinogona kutarisa kana kuongorora ndechekuti haasekereri bheki handiti tose tinoziva kuti zvinotongova nyore kuti munhu akanditarisa akasekerera chero musingazivani newe unongosekererawo back but manje vanhu vanorarama necondition inonzi autism havazvizivi remember zviri kubva kupfungwaka inini pandinoona munhu achindisekerera ndinosekererawo nokuti ndinoziva kuti pfungwa dzangu dziri kuti ah, ari kundisekerera pamwe arida kunditaudza pamwe andifananidza pamwe arida kundi pane zvaarida kundibvunza saka neniwo let me smile back but manje vanhu vane condition yeautism havazivi kana kuti pfungwa dzavo hadziprocess information dzichidaro kuti kana munhu andisekerera ini naye ndofanira kusekerera back vanongokutarisawo vachitoshaya kuti kuuri kusekerera chii then imwe condition imwe sign ndeyekuti sign kana kuti chiratidzo ndeyekuti izvoni um, havanyanyokoshesa kuti vamwe vanhu vanofungei munhu ane kondishini yeautism pachirungu vanoti do not think of what other do not think of what matters to other people havafunge kuti vamwe vanhu zvinhu zvandiri kuita izvi zvinogona kuita impact yakaita sei kune umwe munhu zvatataura kuti munogona kunge muri panzvimbo pasingaiti kuti munhu asimuka achiita up and down zvabva zvandirangaridza rimwe gore patakafamba nendege Eh, tiri mundege imomo chazvakanakira tanga tatotaura kune eh, vanoshanda mundege kuti even tichitobhuka matickets takagara taexplaina kuti mwana tine mwana ane condition yeautism saka vaitozviziva because aitofamba mupassage nani stop anozoti atoda iye ndokuti mumugadzike pasi kana iye asati akunzwa kuti aa ah, ndakuda kugara pasi anogona kufamba for very long time zvimwe chete even nekuchikoro vane nguva yevanotoziva kuti anosimuka otanga ungofamba up and down kana nepano pamba tinotoziva kuti pane time yatinoziva kuti achasimuka agofamba up and down nani stop tichazotaura mune rimwe vhidhiyo kuti sei vachidaro but nhasi toda kungokavha zvatinoti zviratidzo zviratidzo zvekuti uyu munhu anogona kunge ane condition yeautism then uh, hava understand maconsequences sezvatinoita isusu zvekuti